il-Profs Carmel Borg u Dottor Mario Cardona u Bernard Cauchi li huwa edukatur. Magħhom se nitkellmu dwar suġġett importanti ħafna, il-ġustizzja soċjali fl-edukazzjoni u b'hekk fil-klassi, billi nħarsu lejn il-kitba li kitbu, fosthom dawk ta' riċerka u anke novelli u poeżiji. Infakkrukom biex tfittxu l-kotba tagħhom u takkwistawhom jekk tinteressakom din it-taħdita. L-ewwel nett, kif intom? Nilqakom magħna fil-programm.
Grazzi.
Ok, grazzi tal-istedina, Raxel. L-istess jien hawnhekk.
Il-pjaċir kollu tagħna. Nixtieq nibda billi nistaqsi kif ikun għalliem li fil-klassi jipprattika l-ġustizzja soċjali? Jekk forsi tista' tagħtina xi eżempji, Bernard. Eħe, issa jiena ili għallim fil-klassi u anka nista' ngħid li bażla tipo bqajt bqajt fil-klassi sa ċertu punt. Kif tista' timmaġina hija mistoqsija kbira ħafna din, ġifieri forsi naqbad xi ftit aspetti. Jiena lija li tkun għalliem mhux għat neutrali, ġifieri Min jaħseb li huwa tipo ta' pożizzjoni innoċenti li tkun għalliem, fil-verità ukoll ikun qed jieħu pożizzjoni. Jien għalija il-kontest ta' fejn qiegħed nkun għalliem huwa kontest ta' edukazzjoni neoliberali, ġifieri fejn inti għandek Fi ftit kliem biex biex ma ntaqluwiex ħafna, qisha edukazzjoni mibnija fuq il-mudell maniġerjali fejn jingħataw ħafna każ l-affarijiet li għandhom x'jaqsmu iktar mal-ekonomija, affarijiet li forsi jaġevolaw iktar lil min qiegħed fil-poter u inqas affarijiet oħrajn. Jiġifieri jiena bħal għalliem l-ewwel nett irrid nirrikonoxxi l-fatt li l-edukazzjoni hija ġlieda fil-verità. Jiena naħseb ukoll l-aspett importanti biex nibdew nittrattaw il-ġustizzja soċjali hija li kollok lodda, issa forsi jgħinuna Karmel u Mario fija din iktar, lodda biex taqra d-dinja ta' madwarek. Ovvjament id-dinja ta' madwarna hija mpinġija b'diversi modi minn min iridna narawha b'ċertu mod. Però ovvjament aħna rridu u aħna fil-klassi dak hu naħseb li huwa l-għan tagħna bħala edukaturi huwa li mmorru lil hinn minn dak li jidher. Aħna ngħixu ngħixu f'soċjetà tal-konsum, ngħixu f'soċjetà li tibbaża ħafna fuq kif jidhru l-affarijiet, Allura naħseb li fil-klassi huwa importanti li mmorru kontrokurrent f'dal-każ. U jekk nitlu naqriżjed fl-ispeċifiku, naħseb irridu naraw żewġ aspetti. L-għonet li l-erf u l-għazla tal-erf li nittakiljaw fil-klassi jena nallem history per eżempju, li huwa każ klassiku ta' safenna fien anka Mario għamel żmien jallem l-istorja wkoll. Eżatt, huwa każ klassiku fejn jekk ma tħares leh mill-lenti kritika, eh, l-istorja dejjem ħadd tħares lejha mill-lenti ta' min kien jew fil-poter. Allura, ovvjament, trid tażel, trid tara x'qed ikun inkluż fis-sillabu u anke x'qed ikun imħolli barra. Forsi l-aħħar ħaġa li forsi nista' nżid at this point biex ma neħux ħafna fit-tul. Xi ħaġa li qed nippruvaw nagħmlu l-iskola se jiena nagħllem naħseb inħossni fortunat li nagħllem fil-kulleġġ sana Saint Albert il-Belt. Ma nħossniex fortunat li qed nagħllem fl-iskola tal-Knisja partikolarment għax jiena kieku idealment kieku jiena nħoss li l-prinċipji tiegħi kieku nippreferi qiegħed nagħlem fi skola tal-istat u għandek l-iskejjel tal-istat li huma b'saħħithom eċetera. Però jiena lija Saint Albert li joffri li huwa komunità ta' nies li jaħsbuha b'mod pjuttost simili li għandna għanijiet komuni, itos komuni, eh, u fost l-affarijiet l-oħrajn hija li nixtiequ ngħaddu lill-istudenti l-idea li jistgħu jitgħallmu, ovvjament it-tagħlim huwa għad soċjali, però li inti ma tiddependi minn ħadd, m'għandekx tiddependi minn xi ħadd biex inti titgħallem, tiskopri u tfittex u jinteress tinteressak id-dinja ta' madwarek.
Carmel, inti naf li attendejt konferenzi li fihom ġie diskuss kif jistgħu jiġu ffurmati l-professjonisti li jaħdmu għall-ġustizzja soċjali. Kif għandu jkun xi ħadd professjonali, partikolarment l-għalliem fit-tħaddin u l-applikazzjoni tal-ġustizzja soċjali?
Hekk hu naħseb jiena Bernard diġà tana rendikont tajjeb ħafna ta' xi tfisser li tkun għalliem għall-ġustizzja soċjali u x'inhuma l-isfidi. Fost affarijiet oħra, Bernard semma li għalliem li Sintemdi huwa imnebbaħ u jħaddan il-ġustizzja soċjali u jrid iwettaq il-ġustizzja soċjali fil-klassi qiegħed ġeneralment imur kontra l-kurrent u hemmhekk tibda naħseb jiena l-bidu tal-formazzjoni tal-għalliema li diġà qegħdin fis-servizz, però b'mod partikolari tal-għalliema li sejrin, se jidħlu fis-servizz. Għaliex? Għax ovvjament dawn ikunu ġejjin ġeneralment minn mill-inqas tlettax-il sena ta' skola tradizzjonali, trasmissiva, etċetera fejn għandek allura sistema edukattiva, ambjent skolastiku ossessjonat bil-kontenut ossessjonat bil ovvjament il-coverage ta' dan il-kontenut, b'sistema li ovvjament id-denb imexxi l-kelb u d-denb huwa ġeneralment l-assessjar, l-eżami, it-test kontinwu, l-idea ta' kompetizzjoni, l-idea ta' kompetizzjoni bejn l-individwi, l-idea li ovvjament din hija sistema li għandha mediċina waħda għal kulħadd. Jiġifieri dan huwa t-tip ta' soċjalizzazzjoni li ħafna mill-istudenti tagħna li jibdew magħna fil-Fakultà tal-Edukazzjoni jidħlu biha. U allura l-ewwel pass lejn formazzjoni b'risq il-ġustizzja soċjali hija proprju inkontru kritiku mal-bijografija, mal-istorja, man-narrattiva ta' dawn l-individwi li ġew soċjalizzati f'dan it-tip ta' ambjent u jqisu Dak li ovvjament Bernard semma n-neoliberaliżmu fl-edukazzjoni bħala n-norma, bħala donnu m'hemmx dinja oħra milin lil hinn minn din id-dinja. Allura ovvjament saret ovvjament din id-dinja l-ewwel id-dinja għal dawn iż-żgħażagħ u nies oħrajn li jissieħbu magħna. Ġifieri dak huwa l-ewwel pass, il-qari kritiku li semma Bernard tad-dinja, l-integrazzjoni biex ngħidu hekk jew inkella l-inkontru kritiku mad-dinja. Imbagħad ovvjament nidħlu fil-formazzjoni intellettwali u din hija waħda mill-problemi l-kbar li għandna fis-sistema edukattiva, din l-idea li l-professjonist huwa bniedem tekniku, li huwa bniedem tal-id, u allura l-ħsieb kritiku, il-waqfa ta' riflessjoni kritika Tajjeb, hija xi ħaġa żejda. Hija appendiċi għall-formazzjoni tal-għalliema. Dan huwa żbaljun dik li hija formazzjoni, mhux biss inizjali imma kontinwa tal-għalliema, u allura xogħolna huwa fil-ispazju ċkejken li għandna huwa li nerġgħu nġibu lura dawn iż-żewġ elementi, jiġifieri l-element hekk imsejjaħ teoretiku, l-element tar-riflessjoni, ma' l-element ta' l-azzjoni. U allura mbagħad b'dik it-tip ta' formazzjoni nibdew nindunaw li sintendi kunċetti bħal meritokrazija fejn għandna din l-idea tajjeb li l-bniedem għandu l-bibien kollha miftuħin quddiemu u allura jekk ma jidħolx huwa tort tiegħu, nibdew ovvjament nifhmu kemm huwa kunċett falz imma kemm hija premessa li fuqha hija mibnija proprju s-sistema edukattiva tagħna. Allura nibdew nifhmu u nidħlu fis-soċjolaġija li hija parti integrali mill-formazzjoni tal-għalliema biex nifhmu li l-kuntest huwa importanti, li l-kuntest għandu impatt enormi proprju fuq it-tragward u fuq il-mixja edukattiva tat-tfal. U għalhekk nibdew nindunaw li l-ġustizzja soċjali mhux biss hija dwar suċċess imma hija wkoll dwar aċċess. U nibdew nindunaw allura li s-sistema edukattiva, minkejja li storikament fetħet il-bibien għal kulħadd, dawk il-bibien, għalkemm huma miftuħin, fil-proċess tas-sistema edukattiva tibda tara li numru ta' tfal jibdew jaqgħu. Allura l-aċċess ma jitkejjilx bil-ftuħ tal-bibien imma jitkellem ukoll dwar suċċess tajjeb f'dak li għandu x'jaqsmu ma' ħakma tajjeb ta' valuri u ta' ħiliet fl-aħħar tal-vjaġġ edukattiv obbligatorju. U dik hija importanti għaliex ovvjament jekk ma nifhmux dan il-punt li aħna lkoll responsabbli għall-falliment ta' mijiet ta' tfal, Kull sena, fis-sistema edukattiva, allura faċli nraddbu l-kuxjenza tagħna u ngħidu li t-tort qiegħed tat-tfal, li t-tort huwa tal-familja tagħhom. U allura din hija informazzjoni, formazzjoni importanti. Il-formazzjoni mela mhux biss intellettwali, imma il-formazzjoni wkoll tal-kuxjenza, tajjeb, ta' l-għalliema, li huwa importanti li hija s-sodda, il-platform li minnha mbagħad ngħaddu għall-prattika li beda jsemmi Bernard proprju fis-sistema edukattiva tagħna, li għandha żewġ friegħi u nieqaf hawnhekk, il-fergħa personali, il-bżonn li nifhmu li aħna bħala edukaturi m'għandniex studenti quddiemna imma kreaturi umani bil-bżonnijiet, bil-bagalja tagħhom, bin-narrattiva wkoll, u dawk huma bżonnijiet personali, però mbagħad ukoll l-importanza tal-kollettività E, fil-klassi. L-importanza mela li niħdmu għal xulxin, b'risq xulxin biex ovvjament nindirizzaw l-isfidi personali tagħna imma l-isfidi wkoll kollettivi tagħna li huma sfidi soċjali. Carmel, it-titlu ta' ktieb li Edith jgħid jismu L-Edukazzjoni hi Politika, pubblikazzjoni ta' Horizons. Sfortunatamelt f'Malta meta ssemmi politika ħafna jifhmu nazzjonalisti kontra Laburisti jew viċi versa, l-aspett partiġġjan U allura hemm min jiddejjaq jitkellem dwar politika għax bir-raġun ma jkunx irid jidħol f'dawn il-botti u r-risposti. Fil-fatt, u forsi Bernard jista' jikkonferma, din narawha anke fil-klassi fejn l-għalliema jibżgħu jitkellmu dwar il-politika quddiem it-tfal. Qabel ngħaddi għal Carmel, Bernard, l-għalliema jitkellmu dwar politika fl-iskola? Skola, L-iskola hija post fejn l-istudent jitħażżen politikament u ideoloġikament, huwa post fejn noħorġu minnu mgħammra bil-kapaċitajiet li nagħmlu ġudizzju politiku san.
Mistoqsija oħra diffiċli din. Ħa nipprova nweġibha mill-esperjenza tiegħi u minn dak li nisma'. Jekk jogħġbok.
Jiena
Xi ħaġa oħra li napprezza fl-iskola tagħna hija li għax nemnu li l-edukazzjoni hi politika, li l-edukazzjoni ma sseħħx għax hemm behind closed doors, jiġifieri l-edukazzjoni sseħħ fil-pubbliku. Allura minna nnifisha hija xi ħaġa politika li tirrikjedi li dak li jkun jieħu pożizzjoni. Aħna bħala skola nemmnu li u l-itfal inħeġġuhom anka huma jieħdu anka pożizzjonijiet. Jiġifieri għalina l-kelma politika mhix kelma maħmuġa, sfortunatament ħafna nies ħamġuhom ma tfissirx li hija maħmuġa mill-bidunet tagħha ħanejdu hekk. Jiġifieri Jiena nibda nallem minn year 7, jiġifieri tfal ikollhom minn 11 isu sa 16. U jiena mill-year 7 nibda nibda niddiskutu l-politika. Ovvjament dak li semmejt inti li jgħidu qed nisemmu laburisti nazzjonalisti. Jiena dawk ukoll nkun irrid niddiskuti għax it-tfal kif qal Carmel jiġu l-iskola bagalja affarijiet. Ġifieri jiena għal xejn ħanoqgħod ngħidilhom dik ma niddiskutuwiex u dik ma niddiskutuwiex, għal numru ta' raġunijiet, anka minħabba l-fatt li l-partiti politiċi għandhom dil-mitoloġija moħla magħhom li jekk ma tiddiskutihomx u ma żżarmhomx fil-klassi, it-tfal ħajbqgħu jarawha b'mod mhux kritiku. Minnaħa l-oħra ma nafx jiena ma nallimx fi skejjel tal-gvern, però għandi l-impressjoni li li fl-iskejjel tal-gvern il-sitwazzjoni hija naqra inqas straightforward, jiġifieri u jista' jkun anke fl-iskejjel oħrajn mhux tal-gvern. Jiġifieri li jista' jkun hemm jiġu tfal għandna u jgħidu li aħna fl-iskola li konna qabel ma stajniex insemmu partiti politiċi, ma stajniex nitkellmu. Jiġifieri In ġenerali, naħseb li l-ħakma tan-nies fuq il-politika with a big P, ġifieri li inti għandek tħoss li għandek poter anke li tbiddel id-dinja ta' madwarek, naħseb għadna 'l bogħod minnha u kif qed inti għadna naqgħu wisq fuq il-viżjoni dejqa tal-partiġġjaniżmu. Carmel, x'jiġifieri l-edukazzjoni hi politika? Kif inhu mqassam dan il-ktieb?
Ekku, dan huwa ktieb li hija antoloġija ta' xogħlijiet ta' l-intellettwali u attivista politiku Brażiljan Paulo Freire. Irrid ngħid, mhux bi ftaħir, imma din hija l-unika antoloġija sħiħa, biex ngħidu hekk, ta' dan il-kittieb, il għaliex sfortunatament kif ġieli jiġri, il-bniedem imut, ma jħallix wirt warajh u ovvjament iħalli ġlied kbir fil-familja. U hekk ġara sfortunatament fil-familja Frère, allura mhuwiex possibbli li jinkiteb dan it-tip ta' xogħol f'lingwa, tajjeb, eġemonika bħalma hija l-Ingliż. U allura approfittajt ruħi miċ-ċokon, però sbuħija, tal-ilsien tagħna biex irnexxieli nagħmel l-unika antoloġija li teżisti fid-dinja li hija daqshekk komprensiva. Ovvjament it-titlu L-edukazzjoni hi politika ovvjament hija riflessjoni tal dan il-persunaġġ kbir li influwenza mhux biss l-edukazzjoni imma l-soċjoloġija, l-antropoloġija, l-filosofija, etc. Fej ovvjament l-istedina hija waħda. Ma jistax ikun kif qal Bernard fil-bidu li aħna nistħajlu li aħna innoċenti fix-xogħol tagħna. L-edukazzjoni mhijiex newtrali u ovvjament kif qal tant tajjeb Bernard, in-newtralità ovvjament hija pożizzjoni fiha nnifisha ideoloġika. Meta inti tippretendi u tippoża u tilludi lilek innifsek li inti newtrali, ovvjament qed tkun indifferenti għal dak li qed jiġri u allura s-skiet tiegħek, Il-biża' tiegħek, l-ansjetà tiegħek, l-indifferenza tiegħek hija pożizzjoni favur l-istatus quo. U aħna nafu li l-istatus quo huwa ovvjament li hu assimetriku f'dak li huwa poter, għandek ħafna u ħafna problemi ovvjament ta' natura ideoloġika, mela anke jekk tiddeċiedi li tibqa' sieket, anke jekk tiddeċiedi li ma ddaħħalx l-analiżi kritika fil-klassi tiegħek, inti ħadt pożizzjoni. U għal Freire inti ħadt pożizzjoni favur l-oppressur. Inti ħadt pożizzjoni proprju favur status quo li sintendi mhuwiex qed jaħdem għal kulħadd, anzi għall-kuntrarju qed jaħdem għal ftit. U allura ovvjament dik hija l-istedina ta' Freire li nieħdu pożizzjoni, nagħrfu din il-pożizzjoni x'inhi u minn dik il-pożizzjoni mbagħad nidħlu fl-ambjenti edukattivi li aħna nistgħu nkunu fihom, mhux biss fors il-klassi fl-iskola, imma jkunu jistgħu jkunu spazji ta' edukazzjoni għall-adulti u nagħmlu żewġ affarijiet. Din hija l-istedina ta' Paolo Frew. Waħda, riflessjoni kritika dwar issues, iġġenerati tajjeb mill-komunità edukattiva, tista' tkun it-tfal, jistgħu jkunu ż-żgħażagħ, jistgħu jkunu l-adulti, u allura ovvjament hemmhekk tidħol, nerġa' nirrepeti, f'relazzjoni kritika mad-dinja u ovvjament l-isfidi tagħha biex tifhimha aħjar, però Freire jgħidilna ma nistgħux nieqfu hemmhekk. U allura biex ikollok verament trasformazzjoni, tajjeb, li huwa l-għan aħħari tal-edukazzjoni għall-ġustizzja soċjali, bilfors, bilfors irid ikun hemm l-element l-ieħor li jitwaħħad mar-riflessjoni. U din hi ovvjament l-azzjoni kritika. Mela riflessjoni biex nagħmlu riflessjoni għall-fair hija attività vojta. E u allura l-esperjenza kurrikulari ispirata minn Freire, e li hija ovvjament esperjenza trasformattiva u prassjali, twaħħad e dawn iż-żewġ elementi flimkien, il-mument e tar-riflessjoni kritika mal-mument tal-azzjoni fuq id-dinja. Tajjeb, mela dawn huma ż-żewġ elementi ta' dak li fehem Freire bħala edukazzjoni e politika. A li tieħu pożizzjoni B li minn dik il-pożizzjoni tibda taqra b'mod kritiku id-dinja u C abbażi ta' dik il-pożizzjoni u abbażi ta' dak il-qari inti tieħu azzjoni b'risq, s'intendi l-bidla soċjali u l-bidla trasformattiva.
Bernard, inti għedtilna li fil-professjoni tiegħek bħala għalliem il-ktieb li editjaw Carmel u Mario, L-Edukazzjoni u l-Ġustizzja Soċjali ta' Lorenzo Milani, huwa, nikkwotahk, essenzjali għalija bħala għalliem. Għaliex? Bernard, jgħat fuq mute jek joġbok. Kontet niskużani, kontet nitkellem fil-fat ma' Matthew fuq din il-ħagġa. Jina l-ewel net, f'settembru qabel ma nibdew l-iskola, ma nibdew l-iskola, naqbad il-kopja tijaj ta' it-traduzzjoni li għamlu Carmel u Carmel u Mario ta' Milani għal Malti. Jinto ġobna ħafna l-verżjoni bit-Taljan, imma bil-Malti edha nħalli għal-iskola noqgħod naqra mek. U naqra siltiet sew minnhom. Ġvirina li jispirawni, jispirani għax kifet qabel bħala li ikollok bżonn ċertu għodda biex taqra ir-realtajiet ta' madwari, ġifieri Milani bħal mamel ukoll pereżempju Daw ħassiba li tawni aċċess għalihom nies bħal Carmel, Mario, Peter Meo, Roland Santana, eċċetera. Bħal Gramsci, jiġifieri qed insemmi nies bħal Gramsci, bħal Frere, Milani. Daw jagħtu kodda biex l-affarijiet taqrom minn perspettiva li l-bożżieqa neoliberali ma tħallikx tara. Per eżempju, Milani jagħmillek differenza bejn il-Pierini u l-Ġanni, ġifieri tfal li ġejjin minn familji sta bene li għandhom aċċess għall-kultura għall-kapital kulturali, eċċetera, eċċetera, fil-waqt li l-oħrajn għandhom diffikultajiet kbar. Fl-iskola, l-iskola tittratta l-kulħadd l-istess u Milani jgħidilna li dik hija l-ikbar inġustizzja li tittratta Nies li mhumiex l-istess, tratthom l-istess hija l-ikbar inġustizzja. Pereżempju, għodda oħra li tani Gramsci, pereżempju, hija l-aspett ta' eġemonija, ġifieri jiena dak kollu li nagħmel fil-klassi nista' jekk ma narafx, jekk ma narafx mill-perspettiva kritika, nista' mhux nista' nkun mingħajr dubju nkun qiegħed naġevola l-poter għax waħda mill-affarijiet li jgħinuni nagħmel daw il-ħassiba huwa li nipprova naqra l-istat, nipprova naqra nipprova naqra l-poter. Ġifieri għalija għalija u xi ħaġa forsi biex nalaq biha, jiena għalija importanti ħafna li naraw l-għalliem bħala intellettwali. Irid jew ma jrid, ġifieri dan ħa jkun qed wassal ħsieb ħafna drabi nisimgħu ħafna li ma jagħmlu l-argument ta' xi teorija mod u l-prattika naħa l-oħra, jien dik għalija ma tagħmel sens, hija xi forma ta' as intellettwali fl-opinjoni tiegħi. Għax fil-verità Dan mhux kwistjoni li titratta lil xi ħassieba bħala Vanġelu, imma ovvjament għandek bżonn kif kienet jgħid Carmen l-ewwel, it-teorija saq il-prattika u l-prattika saq lura t-teorija. Mario, issa ltqajna ma' kittieb u personaġġ ieħor, Lorenzo Milani. Min kien?
Melani kien personaġġ interessanti ħafna għax kien ġej mill-borgeżija għolja ta' Firenze, jiġifieri dan kellu qisu s-sodda mifruxa kollha quddiemu kieku ried jgħix ta' xi ħadd komdu. Tajjeb, però kien hemm mument f'ħajtu fejn ħa deċiżjoni illi speċi jagħmel dak li Freire jsejjaħlu suwiċidju kulturali f'ċertu sens, illi flok baqa' jgħix fil-kumdità li kienet toffrilu l-kultura li kien jgħix fiha, jiġifieri kultura li ma kien kienet ejjew ngħidu hekk, kienet komda fuq diversi livelli, aċċess għall-għodda kulturali, aċċess għall-flus, għall-poter. U minflok mexa tul dik it-triq, ħa deċiżjoni radikali illi imur jgħix fuq l-iktar nies, imur jgħix ma' l-iktar nies oppressi u mċaħda fis-soċjetà u jikber il-fuq flimkien magħhom. billi hu jgħinhom jiżviluppaw mod kritiku kif iħarsu lejn id-dinja li qed iżżommhom oppressi u fl-istess ħin jikber anke hu għax kif jgħid Freire, l-oppressur u l-oppressat jgħinu lil xulxin jemanċipaw ruħhom għax it-tnejn li huma għandhom bżonn jemanċipaw ruħhom għax anke min hu oppressur mhuwiex uman jew qiegħed ixekkel lilu nnifsu milli jsir uman sħiħ. Tajjeb, u Melania ħadt din id-deċiżjoni l-iktar radikali illi bażikament iħalli jitlaq kollox warajh u jiddeċiedi illi l-ministeru tiegħu ta' kappillan jgħixu mal-ifqar fost il-fqar, fqar qed ngħid fuq livelli differenti, imma partikolarment ta' oppressjoni, biex hu jgħinhom jemanċipaw ruħhom u jindunaw li qed jgħixu f'sistema eġemonika li qiegħda topprimihom u żżommhom milli jsiru umani. fi sbuħija u l-ġmiel kollu li jistgħu jkunu u fil-proċess imma anke huma qed jgħinu lilu biex jifdi lilu nnifsu qisu minn din is-sistema illi fil-kumdità tagħha setgħet opprimietu milli jkun l-aħjar uman li seta' jkun.
Carmel u Mario, intom ma ktibtux eh, akkademikament biss dwar is-suġġett, iżda anki b'mod letterarju. It-Tnejn ippubblikajtu kotba ta' poeżiji jew stejjer għall-kbar u ż-żgħar, fost l-oħrajn Mario int ippubblikajt ġabra ta' poeżiji Fuq kaxxa tal-birra rasa 'l isfel u Carmel għandek żewġ ġabriet ta' poeżija Poeretika u Poleżija u ktejjeb għat-tfal Id-dar ta' faċċata. Mario, fil-poeżiji tiegħek hemm jew m'hemmx estensjoni tat-twemmin soċjali tiegħek?
Hemm, hemm, ovvjament, għaliex hija parti mill-għaxna tal-ħajja personali tiegħi, tat-taħriġ tiegħi bħala għalliem, illi ltqajt ma' nies bħal Carmel u Peter, Maya u Ronald Sultana li diġà jew qegħdin magħna u bħal Carmel jew diġà semmiehom Bernard qabli. Illi jgħinuna nħarsu lejn id-dinja ta' madwarna kemm bħala umani, bħala bnedmin u anke bħala għalliema b'lenti differenti. Illi aħna fix-xogħol tagħna ta' għalliema għandna għażla politika quddiemna, illi jew inkunu parti mill-oppressjoni jew parti mill-mixja tal-emanċipazzjoni tal-istudenti li għandna quddiemna. U ovvjament il-poeżija hija riflessjoni fuq hekk. Kemm fuq l-istorja personali tiegħi, tajjeb illi ġej minn familja fejn is-suċċess fl-iskola kien xi ħaġa rari ħafna, jiġifieri minn xi 23 zija u ziju li għandi miż-żewġ naħat t'ommi u missieri Waħda biss irnexxielha tmur lil hemm mill-iskola sekondarja u saret għalliema fil-verità, tajjeb. U anke l-istorja personali tiegħi ta' għalliem illi mbagħad quddiemi fil-klassi sibt tfal li kienu bħali u jien kelli nagħmel għażla jew li nkun għalliem komdu u ngħidilhom jekk tridu rnexxu, ma tridux tort tagħkom kif qal Carmel qabli, jew inkella nkun sensittiv għal dawn l-istudenti u ngħinhom jimxu din il-mixja u nagħmlilhom it-triq tagħhom daqsxejn iktar faċli milli forsi kienet għalija. Ehm, u l-pożija riflessjoni fuq hekk, jiġifieri ehm, jekk nista' nsemmi eh, inċident wieħed żgħir biss illi ispira waħda mill-pożi li hemm f'dak il-ktieb meta kont tgħallim eh, ġo skola tal-gvern meta kien hemm l-streaming. Tajjeb illi llandjajt ġo din l-iskola minn qasam ta' xogħol ieħor, kont naħdem ġo fabbrika dak iż-żmien bħala manager tal-human resource development u llandjajt ġo din l-iskola tal-Gvern tajjeb year four fejn kien hemm bis-sistema tal-istreaming minn 4A sa 4I jekk tgħoddhom disa' streams Iġri immaġina inti omm jew jiena missier ikolli tifel jew tifla u l-ewwel ġurnata tal-iskola jiġi jgħiduli pa, ma, illum skoprejt li qiegħed fil-four I. Tajjeb, apparti li ndura li fil-four I kien hemm il-kuġin tiegħi. Tajjeb? U tista' taħseb ix-xokk illi ħalliet fuqi din l-esperjenza. Tajjeb illi ngħid dak it-tifel jew dik it-tifla stajt kont jien. Min jaf x'qed taħseb ommi Tajjeb illi filwaqt li jien ferħan għax it-tfal tiegħi speċi ovvjament bl-għajnuna tiegħi u tal-mara x'issa speċi għandna aċċess għall-lodda tal-kultura stajna ngħinuhom iktar, nifhem li t-tfal tiegħi huma qed jgħixu fil-privileġġ. Waqt li xi ħadd ieħor li ma għandux din il-faċilità iħoss hu bħala uman illi jiġifieri dis-sensittività importanti li ma titlifhiex bħala għalliem illi ma tirraġunax għax irnexxejt jien imorru jsaqqu kollha l-ħass jekk iridu jirnexxu huma wkoll. Le, inti għandek rwol ta' għalliem politiku kif qal Bernard u Carmen Tajjeb, l-għażl hija ċara, jew ħa tkun parti mill-oppressjoni jew mill-fidwa ta' dan-nies. Finalment intom kollha għalliema, sabiex nagħlqu l-programm xtaqt li kull wieħed tgħaddu messaġġ lill-istudenti meta tqisu kollox x'inhu dak il-parir wieħed li tixtiequ tagħtu forsi lil min qed jismagħna hu student. Ma nafx tixtieq tibda inti Carmel u mbagħad Bernard u nagħlqu bik Mario. Eħe, il-messaġġ tiegħi huwa ċar. Qegħdin ovvjament ngħixu f'mument storiku perikoluż. Għadu kif ħareġ dokument importanti mill-Eurofound fejn jgħid li għaxra fil-mija tal-Maltin l-iktar sinjuri bażikament għandhom f'idejhom iktar minn ħamsin fil-mija tal-ġid tal-pajjiż. Dan huwa ovvjament mument verament li qed ikidni għaliex ovvjament dak tfisser li għandek ġid ikkonċentrat, għandek poter ikkonċentrat u allura ovvjament għandek grupp ta' nies li sintendi għandha aċċess ħafna ikbar tal-poter minn ħaddieħor. Allura l-messaġġ tiegħi huwa liż-żgħażagħ, lill-istudenti huwa li jifhmu l-importanza tal-ċittadinanza tagħhom li mhumiex sempliċement produtturi u konsumaturi imma huma ċittadini ħajjin f'pajjiż li sintendi qatt daqs illum mhu qed jitlob miċ-ċittadini tiegħu li jkunu ċittadini kritiċi, li jkunu ċittadini attivi, li jkunu ċittadini ħajjin fil-proċess ta' trasformazzjoni ta' dan in-nazzjon. Grazzi Carmel. Bernard. Eħe, jien xtaqt nibni fuq dak li qed Bedejjiet Karmel, jiġifieri ħafna studenti li niltaqa' magħhom illum il-heroes tagħhom huma ħafna YouTubers li jobsqu l-aljenazzjoni, ħafna intraprendituri li jibnu t-torrijiet, u miljunarji u jixtru t-teams tal-futbol u dawn l-affarijiet. Jiena nissuġġerilhom li l-ewwel nett iħarsu ħarsa sew lejn min huma u minn fejn ġejjin. u naħseb jekk ħarsu ħarsa sew ħaj jiskopru ċerta rabja eh, u ċerta passjoni. Min hemmhekk dik nixtieq nittama li dik ir-rabja u l-passjoni jsarfuha fazzjoni politika kif beda jagħmel kif beda jitkarmel l-ewwel biex ibidlu d-dinja ta' madwarhom. Għax għandna bżonn ħafna iktar nies li fil-verità jibdew minn fej jitilqu imma mbagħad ukoll jimmaġinaw dinja aħjar. Grazzi ħafna Bernard biex nagħlqu Mario. Eħe, minn naħa tiegħi ġi xaffarijiet vera qosra. L-ewwel nett l-istudenti għandhom ikunu jafu li huma għandhom id-dritt tajjeb eh, illi jilħqu l-milja tagħhom bħala bnedmin u dak id-dritt ma għandu jiġħadulhom ħadd, għandhom jippretenduh. Tajjeb huma intitolati għalih. It-tieni li għandhom fuqhom id-dmir illi jirkupraw lura l-ispazju politiku. Tajjeb, il-politka mhix tal-partit, il-politka hija ta' kulħadd, huma l-partiti li ġegħluna naħsbu li l-politika jagħmluha l-partiti biss. Il-partiti kulħadd jaf x'għamlu bil-politika. Il-politka hija ta' kulħadd u għandhom dritt jemanċipaw ruħhom biex jaħtfu huma flimkien m'oħrajn anke l-ispazju politiku għax dak huwa ta' kulħadd.
Bernard Mario Carmel, grazzi ħafna ta' din id-diskussjoni. Infakru li semmija li il-kodba li semmejna fil-programm jistgħu jinxtraw minn għand Merlin Publishers, Horizons Malta jew Book Distributors Limited. Grazzi ħafna tal-li joġobkom tatuna dan l-informazzjoni u tipparteċipaw f'din id-diskussjoni. Nħeġġu s-semmija jatuna u iden għal-programm ieħor il-ġimgħa Grazzi ħafna. Għalbi minn taħseb il-vinta, il-sens tal-ħal,